Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu akkam ooltan hordoftoota kiyya nagaa fi fayyaanaaf qabdanii arras viidiyoo ajaa'ibaa viidiyoo hedduu bareedduuniin isinii dhufe viidiyoon arra isinii dhufe maali ni beeytanii Faayibara joolleedha. eh, jo- no, ha, Joollee osoo hin ta'in kiyya soorii. Faayibara kiyya takkaa'u biddibsii tiyya faayibara ja'aniin asitti takkaa'u luhaafa ja'aniini. Luhaafa takka biddibsiin uffadhu. Ah, Jaarsa kiyya osoo mana bukuura godhu jiru eh, ibidda sadii akka irra buusee jechu jidduu osoo hin ta'in xarafatti buuse akka isinitti mul'atu kanatti jidduun fayyaadha jechu takkaa nagayaa jechu xarafa xarafa bu'ee saniifuu ibiddaan gubee jechu kalaas darbii kabiraatiin hin fidaa naan jee ani badaala isa darbu isma kana an maalifin itti hin falsafamnee jeetiniin takkaa'u itti haala yaani carqii mana keessaaniin qaba carqii jechuun kiyya bittinii jechuu kiyya mana keessaaniin qaba bittinii tanaan maalifin hin daleene je'ee yaadee jechuu haara yoomsine je'ee yaadee jechuudha

faayibara kiyya takkaa'u biddilibsii tiyya akkamiin godha maqaa san namni beeku ni jira yeroo hedduu ja'anii faayibarri maqaasni isaa takka qiyaasni isaa dhibba lamaaf diddama ala dhibba lamaaf afurtama ja'anii inni kuni ka barbaachisuuf mitira lamaa fi cinaa ja'an an hisaaba kana hundarra maalii yaade faayibarma kana takkaa'u biddilibsuma tiyya tana lafa afee qiyaasa diibsii tiyyaan lafa lafa afeete akkasumatti qiyaasa fudhadhaa jechuu ansoolas ansooluman ammanaa qabu kan mana affadhaa jiru hin jiru saniin lafa afee qiyaasa fudhadhaa jechuu kiisha makaddaatis akkasumatti kiisha makaddaa ka yaani naaf bareedaa je'ee yaadu ballaa je'ee yaadu ka manaa qabuun lafa afe- afee qiyaasa isaa sadeenuu fudhadhaa je'eetin yaadee jechuunoo akkuma arkitanitti Ansoolaa dudda walitti garagalchee yaani karaa afamuun osoo hin ta'in karaa hin afamneef maaliif akkuman mure boodaniin eh, lilmoo lilmeedhan qabee akka adda hin baane kunoo hark- akka harkitanitti mureetiin jira akka adda hin baane lilmeedhan walitti qabee walitti qabee san boodan hodhaa jechuu saniifuu Ah, dudda isaa walitti gara- garagalchee yaani fuula isaa karaan afuun osoo hin ta'in karaa hin afne asitti akka isinitti mul'atu makiinaa fideetiniin ah, makiinaadhan makiinaan tiyya baatii baatii meeqaa miti amata hin tuqamne yaani wahi sin hodhine erga na dhukkubee ni beeytanii hin hodhinee Saniifuu zayita itti naqee carqii xiqqoo arkitan reefuu xiqqoo dura arkitan saniin jarrabeetiin akka ansoolaa kiyya hin balleessine san boodan erga bareedduu ta'uu arke takkaa'uu akka bareeda hodhu jirtu arke boodan maaligaa faayibara kiyya talbiisaa isaa takka uffatan faayibara kiyyaan uffisu takka bidibsiitiyyaan uffisu dudda isaa duuba garagalchee duraanuu lilmee itti godheemi hodhee jechuu san booda wanni adiin arkitan sun maali viidiyoon daftee deemtee an haasawni kiyyanii tura almuhum wanni adiin arkitan sun shaxarxoora takkaa waan walitti maxxansu jechuudha badaalaan suustaa itti fayyadamu waan walitti maxxansan eh, san fideetiniin san irratti hodhee jechu amma faayibara kiyya hodheetiin jira fixeetiin jira karaa kiisha makaddaatiin dhufee kiisha makaddaatis haala kanattiin baafadhee jechuudha irra kaayeetiin muree San booda lilmee walitti qabee san booda deebi'ee hodhaa. Ansoolas haaluma kanaatiin haaluma kanaaniin lafa afee ansoolaa kiyya dullacha lafa afee carqiin bite la- carqiin bite lafa afeetiin san booda ansoolaa ah, kan irra muruu barbaadu dullacha gubbaa afee ergan ansoolaa irra mure haala kamiiniin irra mura Saa- saantimeetira takka qofa irraachi siqeetiin muraa jechuu maaliif akkan cabsuuf.

kan dheeressa kana akka keessatti achi deebi'uu fi eeywaa tokko mureetiin tokko dhiisaa jechuudha. Akka arkitan kanatti muree halaas fuudhetiin amma hodhaa. Ah, Haala ah, maaligaa ha- alaa bitan daran hedduu naa bareedee isinuu akhira isaanii arkitanii jechuudha. Ah, Haalan haalan naa tole. Amma makiinaa siissadheetinin makiinarrattin hodhaa jira jechuu maali gaa lilmee tolfadhee kiisha makaddaa hodhee kiisha makaddaa eegan hodhe ansoolaan tana dura ture viidiyoo siidhaa eegan kaase boodan edaan kaasutti hin jiru bilaash eegan laffa'ee sa'a meeqa laffa'ee fixee boodan akka hin kaasin arkee jechuudha almuhum Viidiyoon ansoolaa hin jirtu ansoolas haaluma arkitan saniitin lafa afee irratti muree san boodan xarafa isaa saantii lema- saantimeetira lama irraa achi siqe maaliif akkan yaani xarafa isaa cabsuuf jechuudha jechuu akkasii amma kiisha makaddaatiin hodhaa san booda kiisha makaddaa eegan hodhe boodan faayibara keessan kaayaa Ah, viidiyoon faayibaraa takkaa'uu viidiyoon bidilibsii haala kamiinin carqiin hodhe keessa kaayaa kana hin arkine sanis hin kaane famaaliin godhaa viidiyoo biraatiin yoo rabbi je'ee anaa keessa kaayuu viidiyoo kophaa isiniif maraa jechuu yoo rabbi je'e fa amma ka arkitan kun kiishama kaddaati kiishama kaddaa haala kanaanin hodhee bas natiijan isaa ka aakira haalan haalan haalan haalan bareedduu turte haalan akka ajaa'ibatti yani toltee jechu isinis ni arkitan nihaaya isaa takkaa'u akka suuraa gubbarra arkitan kana yeroo takka takka maallaqa guddaa osoo hin baasne sammuu teenyan yoo yaanne ani hodhaa qara'eetii miti asma yuutiyuubumarraayin yeroo takka takka Gandin an jiru ganda hedduu yani hodhaan itti qaaliidha huccuu takka jala xarafa isaa naa cabsuudhaaf eh, riyaala shantama riyaala torbaatama narraa fudhatanii onnee saniinin aaree jechuu kana qofa osoo hin ta'in ammas yeroo hedduu faashinan arkee eh, hodhatuun eh, bitatuun fedha garuu yeroo magaalaa arke faashinan an barbaade san hin arkadhu jechuu san eh, hedduu akkattiin cinqamuu ture san booda maaliif hin sa'an baradhee Faashinan an barbaade ufirratti haalan fedhetti hin hodhanne je'ee ka yaadu ta'e akkasittiin yeroo duraa nama nama akka nama na qaraasisu manatti akkan fiduufin yaade ture yeroon yaalu ka mana dhufee si qaraasisu Nigeria takka arkadhe siin riyaala kum lamaa fi kum sadii na dhootte guyyaa torbaanitti guyyaa lama sanuu fa hedduu qaaliidha. Fa ammas tasfaa hin muranne bakka yuutiyuubuma kana keessa deemee makiinaa akkamii bareeddu jee osuma laalu akkasumatti nama hodhallee nama qaraasisu arkee jechuu akkasumattiin yuutiyuubumarra taa'etiin akka gaarii hodhuu baradhee maasha allah uffata hedduu hodhadhee akkasuma abaayaa ajaa'ibaa abaayaa babbareedaa hedduu hodhadhee jakkeetaalee faashinatti waan hin barbaade hundaa Asuma YouTube ma kanarraa waa hedduu baradhee hodhachuu eegalee jechuudha. Makiinas akkasumatti aynata bareeduu aynata itti baratuu tahuu ka maal ka ja'us YouTube ma kanarra taa'eeti asumarraa baradhee fa eh, waan hin barbaade godhadhee jechuudha. Amma mana keessa waan hin barbaade hunda ala hin bahu. Khalaas waanuma manaa qabuuniin haalan barbaadettiin faashinan barbaadettiin carqiin barbaadettiin hodhadhaa jechuudha. Ah, Kana fakkaata yaani namni ah, duraan yoo ta'e haalan cinqamtaa ah, qara'uudhaaf cinqamtaa deemtee deebi'uudhaaf keessafuu gizee mana qabaattee ilmoo qabaattee yaani gizee dubra taate osoo hin ta'in gizee heerumtee jirtu hedduu si ulfaataa jechuudha. Fa asmarra teesse waan barbaadde qara'uu dandeessa amma zabana kana zaba zabana yaani social media waan barbaadde qaraatu jechuudha hunoo ansoolaan kiyya ka arkitan kun ansoolaa jalaati kanneen makaddaadha makaddaa tana duubas makaddaa dheertuu takkaa jira hin mul'attu asitti garuu ah, s- eh, ta duubaa san malee makaddaa lama ah, tun akka karameellaa takka akka halaawattiin hodhee jechuudha istuwaana maka- makaddaa qalloo tanaaf haala kanattiin hodhe yaani shakliin ishii haalan bareedduu taate haalan na bareedde naaf taate jechuu isiniifillee ta'uun ooltu ammas faayibara haala itti uffisanii arkitanii jala kalarma isin arkitan kanan godhe kalara saadaa jechuu takkaa kalara naqshaan qabaatiin takkaa shakliin qabaatiin gubbaa isaa kalaara arkitan kana adii fi urjii urjii ka qabu godheetiniin hodhee bas haalan haalan natiijan isaa haalan haalan bareedduu taatee san booda waa hedduu yaade turee bas xiqqoo na dhukkubeetiin gaa achumaan hodhaa dhaabe malee haalan haalan haalan afkaarri hedduun afkaarri bareedaan naa dhufe ture yaanni bareedan yaani manma kana keessatti waan hin barbaade haala salphaa ta'een takka hoo haala basiixa taheen dalaguu jechuu kana fakkaata viidiyoon tiyya akka isinitti toluu tole takkaa'u toluu abdii guddaan qaba fa warri akka kiyyaa kan mana keessa taa'u kan daleene kan mataa'ee ilmoo guddisu yaani manuma keessa taa'ee ilmaan isarraa osoo hin fagaatiin ah, akkasumatti eh, yaani maallaqa guddas osoo hin baasiin asmarra taa'ee interneetuma kanarraa takkaa'u yuutiyuubuma kanarraa waan adda addaa baratee mana keessatti mashruuca adda addaa godhuu ni danda'a. Hunoo laal keessi isaa kana fakkaata gizeen faayibara dachaasu takkaa'u bidiribsii dachaasu jechuudha. Akka viidiyoon tun isinitti bareedde abdii guddaan qaba akkasumatti subscribe, like, share godhuun nan dakeettinaa nagaan naa tura.